Allahumma Aamiin. Kaman ti ni pun karindi ti Arba'una hadiisi la baya nti Mukaddima nyaaŋa zuŋɔ ti kana nti ti piligila hadiisi shɛli din nyɛ tuuli dini, Al-Hadiisul Awwal, Hadiisi shɛli din nyɛ tuuli bee alizama shɛli din nyɛ tuuli, An Amiiril Mu'miniina, Bɛ deei lahibal mu'min nintoondana sani,

alayhi wa sallama ni o naani puhigu din be so zuɣu ŋɔ, yakuulu ka o yɛra, Innamal a'maalu binniyyat, nutuuni kam zaaha di chanimi doli daadam ni tɛhiri bɔri shɛli ka tumdi li, domi niya maa Dagbanli puuni ka niya pala Dagbanli, Dagbanli nyɛla daadam ni tɛhiri yɛltɔɣa shɛli o suhu ni ka tumdi tuma dini ka bɛ booni niiya, wa innama likulli mri'in ma nawaa, ni daadam bia kam zaaha bee ninsal kam zaaha mi malila o ni tɛhiri bɔri binshɛɣu, faman kaanat hijratuhu ila Allahi wa rasuulihi, ninvuɣu so ŋun leegi ka o yiɣisi Maka n-labina Madiina ŋɔ maa, ka di nyɛla o yiɣisimi labina domin Naawuni mini o tumo zuɣu, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuulihi, Iin, o yiɣisi Maka labina Madiina ŋɔ maa, di shilizami ti Naawuni mini o tumo zuɣu ka o niŋ li. Wa man kaanat hijratuhu lidduniya, ŋun mi yiɣisila Maka mini, ŋun yiɣisila Maka labina Madiina ŋɔ maa, ka di nyɛmi o yiɣisimi labina domin dunia yɛtɔɣ shɛli, dunia naɣichini tɛri shɛli zuɣu ka o yiɣisi labina, yusiibuha, o nya lala dunia naɣichini tɛri maa, aw imra'atin, bee paɣa ka o yiɣisi, bee paɣa zuɣu ka o yi yiɣisi labina, bee doo zuɣu ka o yiɣisi labina. Annabi yɛla paɣa zuɣu ŋɔ maa, amaa doo gba zaa ha beni. Paɣa gba ni tooi zaŋ kuna Madiina maa, ka di nyɛla bini bɔ doo zuɣu ka o zaŋ kana. Yankihuhaa, ŋun paɣa maa bee doo maa o ni niŋ o daa, o ni nyɛ lala niri maa niŋ amiliya, fa hijiratuhu ilaa maa haajara ilayhi, iin o hijira maa bee o yiɣisi Makka labina Madiina maa di shiri zami ti O ni niŋ, o ni, o ni kpuɣi yɛtɔɣ shɛli o suhu puuni ka tum lala tuma maa. Rawaahu Imaama Al-Muhaddithiin, Wuhilimamni maa yi shɛba ban nyɛ hadiisi baŋdiba bani n-sabila niŋ bɛ kundi puuni, Abu Abdillah, bɛ puuni yino, a bi mi o, ŋuni n-nyɛ Abilaa baaba, Muhammad ibn Ismail, ŋuni n-nyɛ Mahammad Simaala bia, bun Ibrahim, Ibrahimma yaaŋa, bun Mugira, Mugira zuliya puuni ka o yina, bun Bardizba, ŋun yi kabila shɛli bini booni Bardizba la, Al-Bukhari, ka o yila tiŋkpan shɛli bini booni Buhara la, wa Abu Husayn, ŋun lan pahi o zuɣu ka bɛ sabi niŋ bɛ kundi puuni, ŋuni n-nyɛ Fushem baaba, Muslim, a bi mi o, ŋun ka bɛ booni Muslim, bun Hajjaj, A bi mi o ŋun ka bi booni ŋuni nyɛ Hajjaaji dapala bun Muslim, Muslimi yaaŋa, Al-Kushairi, ŋun nyɛ ŋun yi Kushaira kabiila puuni bee Kushaira daŋ la puuni la, An-Naysaburi, ka o yi tiŋkpan shɛli bini booni Naysaburi la na. Fi sɔhihayhima, bɛ sabulimi niŋ bɛ kundi shɛŋa puuni bɛ ni booni sɔhihi la puuni, Allazayni din nyɛ bin Allazayni din nyɛ kundi dibaayi shɛli, huma asahhul kutubul musannafa din ka niriba saɣa ti kaman di nyɛla kundi shɛŋa din gbibi yɛlimaŋli di puuni. Tɔ! Timpun karindi maa bee ti yɛliya ni daadam ŋun dee di diya alizama, o dila mi bɔrila yɛtɔɣ shɛli di puuni. Tɔ! Anabi ni yɛli ni daadam bia kam malila o ni kpuɣi yɛtɔɣ shɛli o suhu puuni ka tum di tuuni. Din saha di wuhirimi kadama Din saha di wuhirimi kadama daadam a yi tum adiini ŋɔ tuun shɛli ka a ni kpuɣi yɛtɔɣ shɛli a suhu ni maa ka di pala a niŋ li la Naawuni zuɣu.